Рәхмәт итке шундый рәхәт инде алар шулай телп итеп килеп. 36 ел халыктан үзенең җылы сүзе, якты карашы һәм файдалы киңәшләре өчен рәхмәт сүзе ишетә Гөлсинә апа. Авылыбызда фельдшер булып эшләгән Рузилә Әхәтовнага рәхмәт, әлеге һөнәргә мәхәббәт уятканы өчен. Аңа карап, һәрвакыт соклана идем, дип искә ала ул Бу өлкәгә юл күрсәтүчесе хакында. Мин укыган вакытта безнең авылда фельдшер булып Рүзилә, менә хәзер аның фамилиясе Вәлиева, Рүзилә хатынны эшлидер ия. Ул Елабуга районыннан ия, Морты дигән авылдан ия. Менә шуңа карап мин дә соклана торган ием инде. Ием, әйтәм, менә шушының шикелле булсаң ие ди торган ием. Кайсвакытларда теге мәктәптә укыганда авыртасың бит инде, менә торган иек. Аның эшләгәннәренә карап гел сокланып тора торган ием. Көтеп утырып торабыз бит инде. Әнәй, мин кабат э, э, өйгә кайткач әнигә әйтә торган идем, әниемә, "Эй, әнәй, мин дә Алла берсем әйтәм, 10 классны тәмамласам, медицина өлкәсенә барам", диде миндә.
1981 елда мәктәп тәмамлаган Гөлсинә хыялын тормышка ашыру өчен Алабуга шәһәренә китә. Биредә медицина көллиятенә укырга керә. Яңа гына кулына диплом алган фельдшерны Мамадыш районы Хасанша авылына эшкә кайтаралар. 1984 елның 15 март көнен ул бүгенгедәй хәтерли. Килеп кердем дә эшкә, э, шул санитарка миңа әйтте, менә Гөлсинә синең урының монда ди инде. Мин оялып кына ишек кырыена гына килеп утырдым инде ул вакытта. Синең урының монда түгел, әнә түргә барып утыр ди инде. Шуннан утырдым да инде. Анда мине хәтерлим, шул анай грипп вакыты, күп кеше шулай авыртып ята торган вакыт, ОРВИ инде, салкын тиеп, вызовка бардым. Менә шул вызовта корап, нитеп, лечениелар биреп, э, үзем инде Аллага шөкер, әйбәт кенә терелде ул больноем. Менә шул, шунысын хәтерлим. Иң беренче көн әйе менә, 15 март ел. Район үзәк хастаханәсенә килүе тормышка чыгу белән бер вакытка туры килә. 1984 нче елдан икенче участокта шәфкать туташы булып эшли башлый. Бүгенге көндә участокларында 1700 гә якын пациент исәпләнә, көненә 25-30 кешене кабул итәләр. Һөнәре шуның белән үзенчәлекле, пациентларны дарулар белән генә терелтеп булмый, Шул ук вакытта авыруның күңелен дә дәваларга кирәк, ди ул. Кыскасы, шәфкать туташы, психолог һәм зур хәрефләрдән кеше ул. Үткәнне кире кайтарып булса һәм сезнең алдыгызда башка һөнәрне сайлау мөмкинлеге булса, сайлар идегезме? Юк, сайламас идем. Ни өчен? Сайламас идем. Яратам медицинаны. Сайламыйм, миңа рәхәт медицина. Кунакка барган шикелле барабыз эшебезгә, кунактан кайткан шикелле кайтабыз рәхәтләнеп. Кеше белән аралашабыз, сөйләшәбез. Алар бит инде менә үз кешең алар уже, всё. Мин аларны өйгә кайткач та уйлап ятам, әйтәм, тукта әле моның ничек булды. Менә даруларга заявкалар бирәбез без, әйме. Өйгә кайткач та түшәмгә карап та бу кышым калмадымы? Урам буенча барам. Ней, кешене беләм, һәрбер участокта бит инде ничә ел эшләгәч, урамымны беләм, яттан беләм, бу өйдә кем тора дисәләр, мин аңа сразу яттан әйтәм. Ак халатын кигән Гүзәл ханым буй-сынына бигрәк килешә, авыр минутларда, өмет югалганда авыруларга дәва өләшә. Әлеге юлларны әйтерсең Гөлсинә Гәрәевага атап язганнар. Ул да шушы 36 ел эчендә дөньяда бик кирәкле, җаваплы һәм саваплы эшне башкара, кеше сәламәтлеге сагында тора.